Hey, betting slip. Betting slip na kawuono ni we ang'e ane kaka games ma kawuono achamo omera. Asechamo gigi. Asebedo kachamo gigi. we kawuono ang'e ane ma weekend ni kaka kaka dhi bedo. Chelsea ni gore gi Brighton ka. To koro Chelsea ni tawinjo ni Drogba ni bende awinjo ni ohinyore yawa. Yawa Brighton be awinjo ni jagita Musa Jakadala gi nime ma kawuono go striking kanyo. Hey, mera. Chelsea ni kawuono gi Brighton we ang'e ane. Awe aket over 2.5 ang'e ni adhi chamo gino. Manu gi Arsenal, Manu gi Arsenal. Mera. Kom.

Itimo ang'o? We akori gimoro. Itimo ang'o? Ineno pesa moko miketho gi. Ket pesa gi e ohala. Ineno ma ma ohala ma losa losa ka bet piny. Ma ohala ang'o?
Ma betting, ma betting slip na. Atemo ng'iyo. Migori bet.
Adwa na konyi omera.
Ineno pesa moko miketho gi. Pesa gi nyalo loso godo pesa ka. Ma milion 24 ma ma dhi Majelsi loso. ka.
dong'ena na Kawuono jajelsi. anindo gi milion 24 Kawuono kawuono kalegraf gocho. Kawuono agocho kalegraf manade. Do ikiyan ka le la ko ga. Oyudo injari.
Ngano gocho ne ga Jesu. Okiwinyo no oyudo injari.
Okiwinyo gino. Koro bed ka puonji kaka iloso pesa. Puonja. Bed ka losi kaka ipuonjo pesa. Kaka iloso pesa. Bi ka imetho ma kata milal kata wang'i mineno. Ilalo nyaka wang'i ok inen. Amadho konga. Koro chikitika.
Isa. Chikitika.
Isa. Magi tugo ma kawuono. Ineno ma? Ma Chelsea gocho gi Brighton. To kae koro an akete two, over 2.5 iwinjo mm. kanye moil pesa ni pesa ogo e dala kanye ma pesa ogo e church ineno mm. man u mm. man u be thale gi Arsenal kata ngeni mar Arsenal nyaka chuo magi onge bwana magi wito pesa mo somera akoni omera bet mo kana bro padi isechiemo abro padi abro padi kaka padi kacha ah nyisa Koro Liverpool pile awinjo ka gocho gi Everton to kama ing'e ni derby ma luongo ni derby ma luongo ni Merseyside derby ma koro mae mm. Merseyside derby ka ma mm. waketo over 1.5 nikech en game matek iwinja matek eh Man City bende thale gi Fulham ka kae mm. ka to koro nana 2.5 ka gonde dhi yorore ka gonde dhi yorore ma pok nodwaro ne ma gonde dhi yorore ka ma ngome ndiko ni anda ngoja kwanza mera Barcelona dong nokago chok Real Madrid ka in inene nade in ineno kanyo nade Barcelona gi Real Madrid long mano Messi mano Messi dhi timre nade mano Messi dhi nego ng'ato Messi dhi nego ni ya ya bed moso mera Real Madrid binge ni joma richo bwana Koro nyisa Real Madrid be joma richo kanyo endo mera nyisa miriambo te koro winji winji ne winji ne ineno ka koro adwa ni wang'e gini malong'o nikech ma pesa wa ineno pesa ni mm. adhi pogo kodi e diere pesa ni 24 million wadhi pogo e diere to pesa ni ka pogo ni mm. kik item ni dhi madh pesa ni onyulo kanicha onyulo kanicha nyiso kae gi betting kae ni nyathino tindo osemewo ni koro tindo cha onyulo nyisa onyulo onge ti mokwongo onyulo thagre ng'ano
ng'ano omewo kiling'ling' ng'ano omewo kiling'ling' uonde ga uno nobet kuonde ka nini ng'ano loso pesa koro ng'ika Gor Mahia kende otame loso kiti ka mae madwa ni mondo inyisa prediction di Gor Mahia gocho ga ero youth
Bwana Gor Mahia ni timu rangi jogo dhi duwanyo jogo duwanyo. Ema omiyo ineno ka kete over 10.5 nikech idhi go gi gonde madhi mana 20. Isenene? Bile.
Ok anyama ok amadh kong'o an. Ok amadh ga kong'o. An iwe nani? Iwe nani? Iwe nani? Omera kok idwa winjo gik ma walo pesa moloso kaka wuo gi dhi madh kong'o kuma. Bwana hivi uke tu pesa ni. Aika idhi madh kong'o kuma madh kong'o. Ae betting man. Malo. Chung malo. Aika aika to na mo moods ga. Chung malo dhi. Chung malo dhi Omera. Aika. Omera bro uko sana kodi. Aika idhi kuma dhi Omera. Ifuko kachiel. Gilonga chiel. Ifuko ngamo kikakiti. Swine. Motare mana ni ma ketho na betting to koka pesa be koka ne asechako manyo kaka nyalo chako gero gorofni kae to ng'ani ng'ama ofuo kabisa. Nawaletea burudani kali kali, juu napiga Gucci chini, nawapigia champali original